हम एखन बनाबऽ जा रहल छी पनीर पराठा तऽ पनीरके जे पराठा बनै छै से कए तरहसँ बनै छै पहिले अहाँ पनीरके भूनि लिअ ओहिमे भरि भरि कऽ आलू जकाँ बनाउ बहुत तरहके हमरा बनबऽ अबैए आओर अहूँ सभके अबैत हैत मगर आइ जे हम बनबऽ जा रहल छी से

ठीक आओर अपना सबके तऽ सबसँ बड़का प्रॉब्लम छै जे प्याज छूबू तऽ हाथ धोबू ई तऽ बहुत बड़का एकटा समस्या छियै ठीक छै ओहिमे प्याज आओर मिर्ची दऽ देलियै काटल छलैए कनि पता चले गेल हैत जे की छियै ठीक घी तऽ हल्के देलियै यऽ किया तऽ ई नाश्ता हम बना रहल छियै तऽ अहाँ सबके सोचलहुँ कि मतलब देखा दी जहन बनाइए रहल छी तऽ एकटा मतलब वीडियो बना ली ब्लॉग और हैया छै पनीर ठीक तऽ एहि पनीरोके हम एहिमे मिला देबै जेकि आटा सङ्गे सना जेतै आब हम एकरा पहिले पूरा नीकसँ मतलब आटा पनीर मिर्ची जते भी देने छियै एहिमे से अहाँ सबके यदि किछु आओर एहिमे विशेषता बुझायत तऽ दऽ सकैत छियै अदरक दऽ सकैत छियै मगर अखन हमरा लग अवेलेबल नहि यऽ अदरक तऽ ताहि दुआरे तऽ हमहूँ कनि दऽ दै छियै चटपटा होइ छै आओर ओहिके बाद धनिया पत्ता जे जे अहाँ सबके इच्छा हुए तऽ एहिमे से सब चीज दऽ सकै छी एहन बात नहि छै मगर हम एखन फिलहाल एतबी चीज देलियै यऽ आओर हम एखन एकरा पहिले खूब नीकसँ सभटाके मिला लेबै ठीक छै आओर मिलेलाके बाद जे छै जे मतलब पनीरमे पानि होइ छै ताहि दुआरे से एखन हम पानि नहि देलियै यए जे कहीं एहन नहि होइ जे हम आटाके हिसाबसँ एहिमे पानि दऽ देबै आओर ओ गीला भऽ जाय ताहि दुआरे से हम पानि नहि देलियै यए एखन एकरा मिला कऽ हम पूरा सानि लै छियै तऽ अहाँ सबके देखाबै छी कि हे देखियौ हैया हम आटा सानि लेने छियै ठीक छै पूरा आओर एकरा मतलब दू चारि मिनटके लेल झाँपि दियौ तऽ अपन फुलि जायत ताहिके बाद जेना अपना सबमे नॉर्मल पराठा बनै छै अहाँ तेना बनाउ तऽ बड़ा नीक लागत एहि सङ्गे चाहे अचार की कहै छै अचार सङ्गे खाउ चाहे कोनो खटमिट्ठीवला अचार या सॉस वगैरह सब किछो भी जाहि सङ्गे अहाँके नीक लगैत हुए तऽ निकलै छै पराठा तऽ अहाँ सबके देखा रहल छी आब हम अहाँ सबके देखबै छी जे हमर पराठा केहन बनलै देख सकै छी अहाँ सब पराठा ठीक छै आओर बहुत टेस्टी होइ छै हम ई बराबर बनबैत रहै छी तऽ ताहि दुआरे से अहूँ सबके कहै छी आ जेना बच्चा सब भोरमे जे स्कूल जाइ छै तऽ अहाँ फटाफट लंचमे ई दऽ सकै छियै जे एहिमे अहाँके कोनो भी सब्जी या भुजियाके जरूरत नहि पड़त आ बच्चा सब ओनाहो सूखा चीज ने ज़्यादा पसंद करे छे मतलब पूरी पराठा वगैरह भुजिया फिर पसंद करे छे सब्जी बहुत बच्चा नहीं पसंद करे छे तो अहू सब बना के देखियो एक दिन केहन बने छे ताब तक सब गोटा एक टुकड़ी के खा जाए जाओ